Isma', Daniel. Għajdli bus. Int kont ħadsem fit-troj. X'kont fih? Iż-żiemel? Kont production assistant. Eh, u x'tagħmel? X'inhu xogħol ta' production assistant? Jiblaw f'sorbu? Isek skjaf. Taqdil kulħadd. Ole, ole. Ole, tu tajni l-production, hu. L-ikbar ċajta li qatt saret waqt li jien kont fuq film. L-ikbar ċajta li qatt saret waqt li jien kont fuq film, Madonna. Int pappagalja hawn. Qed naħseb hu! Mela biex taħseb tirrepeti. Eh, hekk, hekk għallmitni ommi, ħalli ma jmurx ngħid żball. Ma nistax niftakar ta. Qatt ma qatlu titnejnku fuq il-film. Ohh ħafna, ma tant għamilna li. Daqs kemm jgħidu ċuċati fuq il-film. Darba, ħa ngħidlek, mhux ċajta. Darba kont fuq film ieħor fuq Julius Caesar. U kien hemm xeħna fejn kellhom il-Maltin, l-Extras Maltin, kellhom jirrabjaw għaliex il-ħobż qed jogħla ħafna minħabba li kien hemm il-pirati qed jiżirqu l-qamħ. U għaddnilhom in-nies Maltin biex jirrabjaw. U dan bdew jkollha joffendu joffendu u għaddnilhom. Isma' ħi, jien ħa qed ġejtlek fuq programm u tkellimtlek ħażin? Eħ! Pereże x'qed taħsbu da? U mbagħad ħa nkompli jien. Sorry. U mbagħad qalulna le mhux hekk, qalilna mhux bil-Malti u bdew joffendu bl-Ingliż, fuck you, mother fuck you. U mbagħad kellna ngħidulhom li jimmimaw biss. U ma kienet tad-dahar. Erġa' mila dik. Issa isek il-ħabib tiegħek Owen. Għaliex? Għax kbir minn quddiem dak it-tifel. Mela, barra l-films li ħadt sehem fihom int, għamilt imbagħad sensiela ta' affarijiet tan-nejk bħal kantajt fid-diska tan-Nazzjonalisti f'dan hu l-mument. Mhux vera!

Mhux jien. Għax hekk ħasbu. Mela, min taħseb li hu l-aħjar, int jew hu? Ivan, naħseb jien l-aħjar fl-affarijiet tiegħi u. Abdalla. Iżgħo, int magħruf ma' sħabek għad-domandi antipatiċi li tħobb, hekk qalulna. U ħa nagħmillek waħda. Lest għaliha? Faqqa'. Imwaħħlin mat-tarf ta' rdum. Eżatt. Għandek lil Lajlin Montezin, DJ Banana u fl-aħħar nett lil ommok. Tista' ssalva tnejn min-nies. Ibdilli bl-ewwel waħda jew l-ewwel wieħed. L-ommi, għax l-ommi nħobbha ħafna. Alla ħares le, ma salvajthiex l-ommok. U t-tieni? Għalhekk jgħidu l-ommi mistoqsijiet antipatiċi. It-tieni? Insalva naħseb il-banana ta. U għaj li mod zid għoda l-wicċa. Mela, ikollok tinvesti fi f'program minn dawn li se nsemmilek f'liema tinvesti. Pandora, Aroma, jew Santa Monica. Aroma. F'Aroma tinvesti.

Xi jisimha? Lola. Kemm ikelha jammarrqa lil. Kera. Ah, ikraħ minni! Kemm ikelha jammarrqa li. Mela, min taħseb li ġab ruħu l-iktar minn quddiem bejn Lola tiegħek u Owen? U ħantik option oħra, in-nannu spagu. Lola tiegħi. All right. Int għadek bla kantunieri u x'hekk, għadek. Liema minn dawn in-nisa, dawn domandi fast jgħidulhom, liema minn dawn in-nisa ikollok ikollok ikollok? Diane Nikolic. Iva. Fara li ssajjar fuq l-ismiex kienet. Ukoll. Gerald James Borges. Sorry, ma nafx kif spiċċa fil-lista. Helena Dalli. Le. Julie Zara. Julie Zara mini? Julie. Ta' Ludwig. I'm again off again. Għal ma do dik. Inti għaw kol. Tkaxkira jew li għal vodka dis-sena? Tkaxkira. Essis mani Daniel. Għandi bżon namel ċajta tal-ewel ta' pri. Għandi bżon xie suġġeriment. Tini. Suġġeriment tal-ċajta il kif għamlu minn. Għax minn għandek ġej. Imma fuq min?

Kemm ma fih xejn! Sirt naf ukoll li Alla resqak tiekol il-fażola int għax toqtol lil kulħadd. Allura? Jekk ikollok bassa, iżżommha jew titlaqha? Nitlaqha, ohh. Dik mhux.